Mela bħalma qed nagħmlu bħal dal-ħin kull programm tagħna 12 to 3 bħallum il-ħamis niltaqgħu ma' Carmen Tedesco, però qegħdin inwasslulkom il-kampanja wkoll Onfoq bil-Għaqal imnedija mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali fejn qegħdin nagħmlu appell lilkom it-telespettaturi biex f'dawn iż-żminijiet għalkemm huma żminijiet ta' rigali eċċetera eċċetera, però wieħed joqgħod attent x'jonfoq għax imbagħad sintendi jrid ikun irid jibqgħalu l-flus anki għal xhur li ġejjin biex ma nibqgħux broke biex ma nkunux broke sa eh, minn issa ħanajdu hekk. Mela din hija l-kampanja onfoq bila għal aħseb għal futur. Intant mela nlaqakom ma' Carmen Tedesco bħas-soltu illi ħan komplu nitkellmu fuq l-ikla tal-miliet u anki wkoll x'namlu bil-leftovers għax issa maħniex ħanarawkom qabel il-miliet x'namlu bil-leftovers li jkun baqalna minn dak li kelli nkunu preparajna. Illum li għal maħsenat su daqqatajn lejn id-deżerta ma tildi ħalli naraw se nippreparaw għal wara l-ikla dorna l-ikla kollha mill-bidu sal-aħħar mit-tnaqqir, ix-xarba tal-bidu l-ewwel platt, it-tieni platt jew it-tielet platt prinċipali, u issa wasalna d-deżerta. Id-deżerta normalment xi ħaġa li kulħadd ikun irid ikun naqra ħerqan għaliha. Ekku, nagħżlu affarijiet li jkunu ta' issa. Eh, ħafna drabi wara ikla li nkunu kilna dak li kell kollu l-aħjar li jkollok xi ħaġa li ma tkunx tqila ħafna. Jiena eh, tal-parir huwa li iktar nibbażaw fuq il-frott jekk ikollok il-frott u forsi xi ħaġa oħra mbagħad forsi xi ħaġa ħelwa. Dik se tgħin ħafna biex Anke inti tkun ġa mbulmata b'ħafna platti li tkun kilt. Allura tgħid tal-inqas id-deżerta se jkollok xi ħaġa naqra iktar friska. U kremi, eżatti, meta tkun ġaħat inti min jaf kemm affarijiet fil-bidu, fin-nofs. Taħsara, eżatti. Allura bħala deżerta nistgħu nagħmlu użu minn frott li nsibu bħalissa pereżempju Il-larinġ lokali għandna ħafna larinġ li huwa tajjeb, għandek il-larinġ normali, il-larinġ il-lumi larinġ għal ma jkunx iħobb dik in-naqra qrusa għataw minn għandu r-rummin, ġifiri jek namlu anke użu minnu, eh, dak il-kuluri tagħhom, per esempio, la rinċu rummin fl-imkien, jgħamlu plater sabiħ, anke kollok it-qattem batħalli forsi iżżid naqra li ker fuqhom u s-servijom propja kif inuma. Però mbagħad għal min ikun irid forsi naqra iktar xi ħaġa eh, mhux sofistikata għax fil-fatt issir malajr. Għandna din id-deżert hawnhekk li hija magħmula bil-pane di Spanja. Issa tista' tkun pane di Spanja li tkun għamilt tinti jew forsi jkun fadalek xi biċċiet tal-kejk. Jew kellha jista' jkunu anke dawn il-fingers tal-pane di Spanja li nixtru li faċli jiġifieri biex ikollok fid-dar mhm. eh, kull ma trid għal kull waħda. Gluten free ukoll minn dawk. Iva, eh, nimmaġina għaliex fis-section tal-gluten free meta tmur id-dur issib minn kollox hemm ma tistax tajt il wieħed ikun imċaħħad mhm, minn xi mhm. ħaġa li jkun jixtieq, ġifieri anke minn ma jistax jieħu glutina jista' jfittex dan it-tip. Eh, namlu saf minnhom fil-qiegħ ġifieri tieħu waħda isu hemmhekk għandi waħda u nofs jekk trid iżid tagħmel tnejn tista' tagħmel tnejn. U ix-xarabhom fi ftit kafe iswed mhm. U jekk titma l-kafe tagħmel xi tikka waħda xorb, il-kafe m'għandek xafi tagħmlu zokkor miegħu għax dawn ikunu ġaħelwin minnhom Għala ma nżidux iktar zokkor żejjed? Mela, eh, lilhom naqra kafè xarrabhom sew ħalli jirtabu u jekk trid tagħmilhom xi naqra likur tal-għażla tiegħek fejn naf jiena forsi xi xi amaretto jew brandy, tażel inti xi mhm. trid. Imbagħad nagħmlu safta irkotta. Dik mhijiex krema ġifieri għażilna wieħed mill l-inqas ġobnijiet illi fihom ix-xaħam u l-irkotta anke l-irkotta lokali mhijiex waħda li hija għolja ħafna, jisek ikollok bejn 7 u 10 fil-mija xaħa. U kull ma minna ħaddimnija bi ftit għasel jekk ikollok 400 gramma, raħan għajdu 400 gramma, 400 gramma se jkollok biżejjed għal erba' tazzi. Ġifieri hemmhekk għandek isek 100 gramma. Tagħmel żewġ imaref għasel ma' 400 gramma u żewġ imaref likur li tagħżel int. Jista' jkun il-likur li tkun għamil temmek fil-qiegħ jew kella xi wieħed ieħor. Jo tista' jekk ma tridx tagħmel xorb għal xi raġuni jew oħra, tista' tagħmel meraq tal-larinġ. Il-meraq tal-larinġ imur ta' għat-tfal fejn kollok it-tfal sintendi min tista' tagħmel affarijiet bl-alkoħol. U tagħmel eh, żewġ imgħaref għasel u żewġ imgħaref meraq u tħallat kollox flimkien bi blender u tiġik propja krema lixxa. Iġveri wieħed ma tantx jistennija mill-irkotta xtajt l-irkotta meta tkun sodi ma darba mm, it-tħabbata job chopper jon kella bi blender jo liquidizer se tiġi krema propja krema. Imbagħad jekk tara li tkun għadha naqra soda ħalli żidilha tikka waħda ħalib. Mhm, Però kif mhm. kienet pereżempju llum jiena din li għandi minn tal-lum. Ma kienx hemm għalfejn. Tkun imxarba. Tkun eħe. Tidher li hija friska. Friska kollha ħalib. Imbagħad eh, tagħmilha bħala saffi tazza Fil-wiċċ ftit ċikkulata sewda maħkuka, ġifieri nagħżlu s-sewda wkoll biex innaqqsu Iż-zokkor.
Bil-ammont ta' zokkor u mix-xaħam, hemm anke minna li tkun mingħajr zokkor nistgħu nsibu wkoll, mhm. jekk jiġifieri għal xi raġuni jew oħra ma tridx iżid zokkor, sintendi anke jekk trid tagħmilhom għal xi persuna forsi li ma tistax iħu zokkor, hemm anke gallettini oħrajn li jkunu ma jkollhom zokkor magħhom u anke mal-krema tal-irkotta iżid forsi xi sostitut. Ġifieri dan tista' tagħmilha għal kulħadd jekk trid. Mhm. Imbagħad fil-wiċċ, din tista' sserviha ma' plattina żgħira ta' larinġ. U fil-wiċċ nistgħu nużaw ftit mill-kompott tal tal-cranberries li għamilna iktar kmieni din is-sena. U għandek hemmhekk deżerta li sabiħa ħafna. Tista' jekk trid ukoll Flok ma l-kramber jistamilhom hemm, tista' tagħmilhom fil-qiegħ ukoll. Tagħti dera sabiħa ħafna mm-hmm. fuq il-panna di Spanja li tkun imxarba, tagħmel saf minn dal-kompott tal-cranberries, imbagħad tkompli tibni bil- bil-krema tal-irkotta u biċ-ċikkulata. U magħhom jekk tagħmel imbagħad anke skutella żgħira frott, allura se jkollok inti deżerta li se tkun tajba, tagħmel preżentazzjoni sabiħa wkoll u għandek taf affarijiet li mhumiex tqal anke bħala mill-lat ekonomiku ma tantx tkun infaq twis għax aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq dawn il-gallettini, irkotta, ċikkulata, affarijiet li jkollok fid-dar u ma tridx il-kwantità. Issa mbagħad ikollok min Għal xi raġuni jew oħra ma jkunx irid jieħu ħelu u jagħżlu li jieħdu l-ġobon. Mhm. Saqdattant ikollok min jieħu dik u jieħu l-ġobon ukoll. Għax imbagħad l-ankura qegħdin fil-festa.
L-ewwel il-ġobon. U hawn min fil-fatt jieħu l-ewwel il-ġobon imbagħad jieħu d-deżerta wkoll, ġifieri hemm ħafna gosti differenti. Hemm min anke l-ġobon jagħmlu fil-bidu bħala tnaqqir, mhm. imma hekk ngħidilkom oqogħdu attenti għaliex jibdew jittiklu, jittiklu, jittiklu, u li jiġrilek imbagħad inti ma jkollokx wisa' għall-platt prinċipali. Meta tiġi biex tagħmel eh, platt tal-ġobon jew platter tal-ġobon, tażel isek jekk ikollok tlieta differenti, mhm. tliet ġobni differenti, għandhom ikunu biżejjed. Tażel wieħed li jkollu naqra toma forsi qawwija, wieħed li jkun naqra ibes, wieħed li jkun naqra iktar artab. Issa, għażliet hemm kemm trid, tista' anke ddaħħal il-ġbejna, ġbejna lokali tal-bżar li tkun tajba ħafna u forsi l-ġbejna l-bajda. Eh, xi ħaġa li tkun dak tal-ġobon il-blue veined jista' jkun kemm jo gorgonzola li huwa qawwi ħafna, mbagħad hemm stilton. Hemm ħafna, hemm gorgonzola li tkun naqra ħelwa. Eh, tista' tuża xi xismu dak, grana, jo parmiġġan, mhm, mhm. u li uħol li unaq riktar mild l-elemental jo grujer, lit-togħma tiegħu. Imbagħad magħhom ukoll jekk inti tlesti jinżlu tajjeb ħafna. Sintendi, il-galletti dik it-tmur m'hemmx għalfejn ngħidu. Imma tservihom bil-qies. Iva, eżatti.
U l-galletti għażilnihom ukoll li huma bil-tamla sħiħa, jiġifieri bit-tqiq whole meal, mhm. allura għandek il-fibra wkoll għal se jimlewk Il-fatt li se jkollok il-fibra se timlik iktar minn oħrajn. U tagħmel anke xi ftit frott magħhom mhm, li wieħed jista' Żejjen u tista' jittiekel ukoll. Jittiekel ukoll għax anke hemm biċċa ġobon li jkollha t-toma tagħha qawwija jekk inti tieħu xi biċċa eh, berquqa jew kellha xi biċċa tina, mhm, mhm. tiġi tajba ħafna imbagħad ikun hemm millews, ġellews, tagħmel taħlita karawet mhm, li wieħed jista' jieħu wkoll u anke xi ċatni, iċ-ċatni jmorru tajjeb ħafna. Din hija ċatni tal- tal-mango, pero tista' tkun anke ċatni forsi li tkun għamilt inti stess ta' xi eh, pereżempju tuffieħ u tamal mhm, mhm. li jmorru tajjeb ħafna u jkollok inti mal-galletta jkollok ukoll biċċa ġobon, sintendi s-sikkina tal-ġobon u idealment jekk inti għandek tlet ġobni differenti jkollok tlet tiskiken biex mhux minn sikkina l-oħra mhm, isni nikkontamina il-ġobon, forsi għandi wieħed li huwa tawma qawwija mbagħad se nieħu wieħed li hu mild, allura lessu li jkun hemm tlieta. Naqra għeneb ukoll, l-għeneb ukoll jinżel tajjeb magħhom għalkemm mhm. mhuwiex fl-istaġun imma insibu minn dak it-tip l-importa. Minn ta' barra ma tridx kwantità kbira tagħmilhom fri għajżar u għandek inti hemm dak il-platt tal-ġobon Issa, jew tkun ħattu qabel id-deserta, jew wara d-deserta, jew minn flok id-deserta li tkun ħelwa. Ma mhm. tintendi nispiċċaw bil-kafe, nistgħu nagħmlu hemm anke xi biskuttini żgħar aħna jew kellha pereżempju anke mit-taħlita tal-log stess tagħmel blalen żgħar u tkebbibhom forsi fil-lews imfarrak jew kellha f'xi ġunġlien u jkollok l-aħħar tal-ikla se tkun tajba sal-aħħar net. Jiena ġibt hawnhekk il-log għax il-log ukoll tista' tiġi ppreżentata bħala deżerta imma b'xi frott magħha. Mhm. Nagħtu kas jekk inti fi plat tagħmel qatta' jew tnejn minnha u tipprepara ftit larinġ jew inkella speċi ta' xi insalata żgħira wkoll jista' jkollok fejn naf jiena kiwi, tuffieħ, eh, larinġ, sintendi jekk għandek it-tuffieħ u l-kiwi li trid tagħmel inti trid tgħaddihom il-meraq tal-larinġ ħalli ma jbidlux il-kulur tagħhom u jibqgħu sbieħ sakemm tkun qed mhm. serviha. Jiġifieri dik ukoll tista' tkun bħala deżerta il-min spice li konna għamilna u suppost għandna maħżunin ximkien joġo xil-għanda joġo l-friża. Jina fil-friza tijaj edin. Għadhom ma sarux. Għadhom ma sarux mela fit-tex għamilom għandek ċans ma dallek eh, jumeng. Eh, dawk il-min sbaj kol tista tiġi s-servija bħala bħala deserta, is-saħħana, tista' servi anke b'xi custard, jew kellha anke b'xi krema tal-irkotta magħha. Mhm, mhm. Imma jkollok xwiz għandek waħda, imma sadan it-tant il-minsfa għandek l-aġina u għandek il-froġġa għalli se jimlik. Jiġifieri tara inti daqsxejn minn dawk l-affarijiet li għandek biex mhux imbagħad nispiċċaw il-ħin tat-te se toħroġ il-Christmas log, toħroġ il-cake, toħroġ il-pudina, eh, noħorġu forsi xi ħlewwiet oħra li nkunu għamilna. U ħin it-te mbagħad se tispiċċa tagħmel daqsxejn festa esaġerata mill-affarijiet tal-ħelu. Allura il-ħelu titħanżer eżatti. Allura il-ħelu tkun qassamtu parti minnu mad-deżert, imma tħalli tieħu parti minnu għal ħin it-te. Jom għal kafe, jom għal te, għax imbagħad mhm. normalment isna nibqgħu madwar il-mejda. U issa wasal ħin it-te u eh. l-erba' l-ħamsa, issa kikra te u nkomplu nieħdu minn dak li nkunu qegħdin niklu qabel. U b'dak il-mod ħela ma jkollniex. Li jifdlinna minn dawn l-affarijiet, pereżempju il-ġobon li jifdallek, dak tista' terġa' tippakkjah iżommu ġol friġġ, eh? U tużah imbagħad mal-ewwel ċans li jkollok, a speċjalment ġobnijiet li jkunu rotob bħal dak li jkunu tal il-blue cheeses dawk Ma eh, jżommux il-ħajja ħafna. tagħhom mhix Mhux daqshekk hekk. twila, għalkemm tista' tpoġġihom fil-friża meta toħroġhom in-nisġa tagħhom tkun naqra differenti. Però l-oħrajn tista' tkebbibhom, tagħmilhom ġo kaxxa, hawn kaxxi għall-ġobon ta' posta li jkollhom ċertu ventilazzjoni li tidħol fihom ħalli ma jitnawrux. U meta jkollok, ġieli anke forsi jkollok ħbieb li se jiġu d-dar, eh, jew kella jiġu għal arrieda. U tgħid inti flok ma offrejtilhom ħelu biss, tagħmel daqsxejn ta' ġobon u galletti. Tista' tkun anke biċċa ħobż friska, forsi jkollok mm. fejn nafina xi ftira friska, jew xi bagetti tqattagħha slices. U dawn l-affarijiet li għandna magħhom, eh, il-lews differenti u l-karawet, il-tin, il-dina, il-berqu, dak kollha jkollna ġoddar, eh? ġifieri wieħed jista' pereżempju anke minflok il-mango Eh, iċ-ċatni tal-mango tista' tagħmel anke ftit kompott tal-cranberries. Għax mm-hmm. il-cranberries imorru tajjeb ħafna mal-ġobon. Eh? Iġifieri wieħed bl-affarijiet li jkollu ġoddar u l-affarijiet li jkun għamel, xorta waħda tista' testendi eh, dak il-ġranet meta se jkollok nies differenti jiġu id-dar, għar jgħaddi xi ħadd jgħidlek ġejt intik ix-xewqa tittajba, m'għandekx għalfejn. Kollok xi ħaġa. Affarijiet bħal dak pereżempju meta jkollok anke forsi tagħmel xi ġbejniet, tagħmel forsi xi żebbuċ, Taf tkun anke tip ta' appetizers tagħmel qisek mejda eh, b'affarijiet li ma kienx hemm sajran għalihom, mhm, mhm. imma qisek affarijiet li kienu lesti fil-friġġ, fil-kabad u ssibhom hemmhekk. Issa, eh, semmejna fuq il-leftovers aħna għadna xirridu namlu. U propja, illum rridu nitkellmu daqxej. Eh, biex naraw, se namlu blikel li nkunu saħjarna Dakinhar stess. Mhm, mhm. Irridu niftakru li kull ħaġa li sajjarna għalla volja temperaturi huma kesħin u fid-djar huma kesħin, xorta waħda jridu jidħlu fil-friġġ. Sa satej wara li jkunu kesħu jridu jidħlu. Ġri għandek x'għandek. L-iktar l-iktar li jkun hemm il-laħmijiet. Mhm. Il-laħmijiet wieħed irid joqgħod attent illi se tippakjaw f'porzjonijiet. Issa ħanajdu jekk inti l-għada se tikol minnhom. Aħna drabi nagħmlu hekk. L-għada tajt issa se noħodha frih Ħa nara x'għandi minn tal minn tal-ġurnata tal-festa u nieħdu minnha sewwa. Sa ġurnata wara, sa jumejn all right, imma iktar minn jumejn le. Iktar minn jumejn inti jekk għandek il-ħsieb illi li se tiekol sa jumejn biss u se jkun hemm miżżejjed, għax speċjalment jekk forsi tkun jew ma kinux kielu biżżejjed jew inkella forsi esaġerajt naqra, allura wasal iż-żmien li inqassmu f'porzjonijiet u jista' jkun il-ħsieb irid ikun dakinhar stess tal-Milied Wara nofsinhar, tgħid jiena dan għandi żejjed minn issa nieklu mela se nqassmu f'porzjonijiet, nippakkjah u niffriżah. Niftakru li f'temperaturi bejn il-ħamsa gradi Celsius u s-sittin grad Celsius dak huma danger zone għall-affarijiet tal-ikel. Jiġifieri hemmhekk u fil-kċina, apparti milli l-kċina jkollok is-sħana tal-cookers, jaf ikollna l-heaters jew ACs li jkunu mqabbdin biex inżommu sħan imħabba l-kesħa li hi, allura mbagħad l-affarijiet inti li jkollok se jmorrulek. Fejn għandek il-likwidu wkoll jekk għandek sopop, L-istess sa ġurnata sal-għada tajjeb iktar mill-għada iffriża. Għalhekk ġimgħat ilu konna għadna natfu l-friża. Eħe, biex ħalli tagħmel il-wisa u issa tibdew taraw taj tara jekk jiena għandi dak l-ispazju mela daqshekk nista' nifriża mhm. u nistgħu nifriżaw kważi kollox li jkun fadalik, anke jekk kollok xi kontorn tal-ħaxix, mhm. mhux il-patata, il-patata l-forn le, dik il-patata l-forn, forsi salada li tista' saħan imma Iktar minn hekk le. Imma kontorni ta' ħaxix nistgħu nagħmluhom f'porzjonijiet u nitkellmu fi programmi iktar 'il quddiem x'nistgħu nagħmlu. Jiġifieri kemm il-kontorni tal-ħaxix, laħmijiet, tiġieġ, dundjan, sopob, dak kollha nistgħu niffriżawhom, imbagħad bil-laħmijiet u bil-ħaxix naraw x'nistgħu nagħmlu biex ma naħluhomx u nagħmlu ikliet vera tajbin. Mela qogħdu attenti biżżejjed hawn mart bħalissa, jiġifieri ma nkomplux inżidu dak li jkun baqalkom tridu jew taħluh l-għada jew inkella tiffriżaw. Grazzi ħafna, Carmen, jina nishtiqlek il-komplament tal-festi tajba, xissa ma niltaqawx għal dawn il-festi. Pallum ġemma niltaqaw.
Lilkom il-telespettaturi nawgurawlkom illi tiħdu l-pariri illi tatna Carmen matul dawn il-ġemat biex tħejju l-ikla tal-miliet. Aħna nerġaw niltaqaw bħal-lum ġimgħa ma' Carmen anki biex nitkellmu mbagħad dwar l-ikla tal-ewwel tas-sena u nkomplu forsi nitkellmu kif ħa nagħmlu eh, bdal fdalijiet illi jkun baqalna. Mela waqfa qasira imbagħad inkomplu bil-programm tagħna billi nitkellmu ma' Marika Fleri mill-uffiċċju tal-Community Chest Fund.